A diolch yn fawr iawn am y gwahoddiad i siarad efo chi heddiw ac am y cyfle i sôn dipyn bach am uh, y BSBI, sef uh, Cymdeithas Botanegol Prydain ac, ac Iwerddon. Um, cymys sylw o'r uh, wefan yna, y bsbi.org, OK, be di BSBI yn wneud? Wel, da ni'n casglu uh, cofnodion planhigion, bob math o planhigion, heblaw ffwng a, a um, cen a mosoglau, ond popeth heblaw hynny. Be arall da ni'n wneud? Da ni'n um, cyflwyno lwyth o llawlyfrau, um, uh, cylchgronau bob dydd a cylchgronau o, o, o safon uwch gwyddonol, uchel gwyddonol, a hefyd, da ni'n trefnu um, teithiau maes i, i lot o bobl, pawb. Mae o'n elusen cofrestredig, a mae wedi cael ei rhannu, mae gennym ni pwyllgorau yn Lloegr, Yr ynys cyfan, Iwerddon, de a gogledd, yr Alban ac yma yng Nghymru. Mae'r uh, tir i gyd wedi cael ei rannu i fyny i be maen nhw'n galw is-siroedd, vice counties. Hynny yw, maen nhw'n tebyg, uh, mae hwn gafodd ei wneud yn y o, canol y benawfed canrif, os dwi'n cofio'n iawn, um, fel oedd y siroedd yn yr hen dyddiau. Yng Nghymru mae yna um, 13 ohonyn nhw, a mae rhai ohono ni falle allan cofio'r hen siroedd um, pan o'n i'n blant. Mae gan pob is sir o leia un VCR, hynny yw um, cofnodydd yr is sir, a digwydd bod fi dy un i i'r hen, um, i, i sydd yn i Sir Ddinbych, yr hen Sir Ddinbych fel oedd o. A be di job ni? Wel, yda ni'n casglu yn hunan, a da ni'n derbyd, dwi'n sôn rwan am filoedd o, o chofnodion o, o planhigion. Um, da ni'n derbyn well gan ni cael yr enwau yn, yn, yn, y, yn y gwyddonol, yn heblaw na um, Saesneg neu Gymraeg, y lleoliad a'r dyddiad. Ac um, da ni wedi bod yn sôn ynghynt am, am um, brydrefs a pethau. So llawer iawn well i ni dderbyn y cofnodion yn ôl uh, y grid ref y, yr arolwg um, uh, ordnans Mae i lawr i chwe ffigurau yn digon i planhigion cyffredin bob dydd, fel gyda dydd fel enghraifft, ac i planhigion sy'n mwy brin, um, mae wyth ffigurau yn hen ddigon. Ond dyna sut da ni'n gweithio, dyna sut da ni eisiau derbyn y casglu'r data. mae uh, dw i a uh, cofnodydd, cofnodurion eraill, maen nhw'n anfon y, y cofnodion yn, i fi, a neu a hefyd i cofnod. A job arall sydd gyda i ydy wirio neu ddilysu'r holl cofnodion yma, a mae hwn rhaid i mi cyfadda yn dipyn bach o job. Yn wedi pan dwi'n cael dydwch llun sydd yn dipyn bach yn fuzzy Dwi'n gorfod trio meddwl be ydi o. Diolch yn hawdd, rhaid i mi ddweud. Yn y bôn, yn y, yn y pen diwedd, mae'r cofnodion i gyd, dwi'n anfon nhw i'r um, bas data anfarth y, y BSBI, a wedyn mae hyn i'n mynd i'r NB, NBN. Uh, be arall da ni'n neud? Um, Wel, da ni'n rhai rhan fwyaf ohono ni yn cynllunio um, cyfarwyddadau um, cofnodi sydd yn agor i bawb. So, sa'n rhaid i chi bod yn aelod y BSBI o, o gwbl, agor i pawb, jyst dewch. Os oes gennych chi ddiddordeb, mae o'n y cyfle wych i ddysgu um, yn bach am sut i adnabod planhigion, a hefyd cofiwch bob, bob tro da chi'n troi fyny, da chi yn wir um, cyfathrebu gyda gwyddoniaeth go iawn. Um, os ydych chi eisiau mwy o manylion ar y cyfrifodydd yma, um, diolch ar y we fan y, y cofnod. ac um, gyda llaw, no, mae'n amlwg dros y dwy flynedd dwytha yma, da ni'n ni wedi bod allan llawer iawn, ond da ni gyd, dwi'n siŵr, yn, yn disgwyl rwan bydd pethau'n well ac yn, da, da ni yn gallu mynd allan a, a cyfarfod a, cyfarfod a, a gweithio yna um, yn y maes blwyddyn, blwyddyn nesaf. Dyna ni, pobl yna. Ie, yeah, wel, mae'n oer yn dydy yng Nghymru. Um, uh, un peth pwysig dwi eisiau dweud, dyna map sy'n dangos yr is siroedd. Dyn nhw ddim yn paru efo'r um, siroedd um, um, gledyddol dyddiau yma. Ac um, fel ydych chi'n gweld, dyna sy'n rhywbeth ar y gogledd dwyrain. Dwi'n mynd all y siap y map o gwbl, ond dyna, dyna be dio. Um, hwn yn ddangos i chi um, Sir Ddimbych casgliad o'r gwaith um, cofnodi sydd wedi cael ei wneud dros yr ugain mlynedd dwytha yma. Um, da chi'n gallu gweld y sgwariau yma ac os da chi'n gallu gweld yn y, yn y gwylod yna, ychydig iawn o'r sir da ni'n methu cyrraedd. Nes i fethu clir yng nghyrraedd y Mignaint i'r um, i'r gorllewin yna, a ardaloedd y berwyn mwyl sych, dipyn bach yn, yn anodd i ni, ond mae'r um, lliwiau coch yn dangos i'r lle gorau, mae gennym ni dros 400 o wahanol rhywogaeth o taxon, neu taxa rhywogaeth o planhigyn yn y, yn y sgwarau yma. A fel da chi'n gweld, da ni wedi gwneud job go dda o, o, o casglu'r data ar, ar hyd ledled y, yr is sir. Iawn, nes eisiau sôn rwan am, am yr atlas, y okay, Cymru Atlas. Um, atlas yn dangos mapio dot, hynny yw dosbarthiad uh, planhigion i gyd uh, dros um, um, Prydain ac Iwerddon. Rhai sydd yn cynhenid, sydd wedi bod yma ers oes yr ia, a rhai sydd wedi cael ei um, cyflwyno ers hynny, y rhai estron. I gyd, cwbl lot o ddi wrth y uh, talion poethion. Da chi'n gweld chydig iawn o llefydd lle mae o heb di cael ei chofnodi. A wedyn hwn. Mae hwn yn heblaw bod yn pert yn hardd dros ben, hwn ydy'r lili'r wyddfa. Andros o werthfawr, di o'm yn cael ei, di o'm yn tyfu dim ond dau sgwar bach yn Eryri. Mae o'n clynu mlaen ers oes yr ia. Mae'r map yma yn dangos Mecanopsis cambrica, sef y pabi Cymreig, Fel ydych chi'n gweld y sgwariau glas yn hwy sydd yn dangos lle mae'r planhigyn yn, yn cynefino'r lle mae wedi bod ers oes yr ia. A mae'r sgwariau coch yn dangos lle mae wedi ehangu ers hynny. A mae'n pwysig iawn i, i um, gallu uh, gwybod y, y gwahaniaeth rhwng y, y ddau. Dyna llun hyd nod o'r, or pabi. um, y New Atlas, yr Atlas Newydd, hynny yw um, fo sydd wedi cael ei gyflwyno yn um, 2002. Casglu cofnodion, fel dwi'n dweud, ar filoedd o gwir foddolwyr fel chdi a fi dros y 15 am mlynedd cyn hynny. Rwan, da ni i 2020, mae gen i gain. Um, iawn, fydd yna mapiau eto a capsiynau, uh, fel, fel mae'n dweud fanna, uh, 3,400 uh, gwahanol rhywogaeth um, y planhigyn um, um, i gyd. Fydd yna adroddiad bach digidol a da ni'n gobeithio fydd yn dod allan blwyddyn nesaf. fydd y prif allanfwn ar-lein a allai'n deud wrthych chi rwan be, di, be fyddwch chi'n gallu wneud efo'r data yma, yma i gyd. Bydd y mapiau rhyngweithiol i bob un yn dangos lwyth o parametr, parametrau um, gwahanol fel enghraifft uh, amled, amledd a dosbarthiad um, dros amser. dadansoddi ar holl fath o bethau. Bydd hwn yn andros o, o ddefnyddiol i, i pawb sy'n dweud. A fydd na hefyd um, crynodeb o um, o'r fflora cyfan yn, yn, ym Mhrydain ac Iwerddon. hefyd maen nhw wedi, maen nhw wedi caniatau, fydd yna ddau atlas um, swmpus dros ben drwm dwn i'm er mwyn, ia, yeah, wel, dyna fo, werth i weld, siwr o fod. Um, o, oh, ia. Yeah. Cennin pedr go iawn di hwnna, yr un wyllt. sydd yn cynghenid mwy na heb i'r wlad yma. Um, llawer iawn well, llawer iawn pe, mwy per dwi'n meddwl na'r beth ydych chi'n prynu yna i roi planed yn ardd, bar fi di hwnna. Um, iawn, oce, okay. wel, os ys gennych chi ddiddordeb mewn planhigion, os ys ti isio uh, gwella dy sgiliau adnabod, um, lle allwch chi fynd? Wel, sbïwch ar y wefan y BSBI, mae yna oh, digonedd o gwahanol fathau o lefydd os chi'n gallu gwella'ch gwybodaeth ar-lein. Um, Sa'n argymell edrych arno fo'n fanwl. Hefyd mae'r BSBI yn, yn cynnig um, cyfarfodydd ledled y wlad ac yma yng Nghymru wrth gwrs da ni'n gwneud, da ni'n da ni derbyn um, cynnig rhai hefyd. Um, Mae'r um, is sir cofnodorion fel fi, da ni uh, fel arfer, fel ni'n dweud cynt, um, um, um, mae gynnon ni sesiynau hefyd, jyst drychwch ar y blwyddyn nesaf, dechrau'r blwyddyn, edrychwch ar uh, wefan y cofnod. A dyna fo. Hwn ydy tegeirian um, y pri fly orchid um, capitaliser um, cofio rwan. Um, Andros o Bryn, yng Nghymru, mae gennym ni rai ar dal Abergele. Hwn ydy tegeirian brith y gors, Datla Riza, Maculata, Heath, Spotted Orchid. Just Mwy o tegeirianau i chdi. Datla Riza, um,